iwe haudi kufunga saka usingarite vhangeri ngatisangane pakati hanzi i bring something on the table you bring something on the table zvakaitika upi izvo hapana bring something on the table ibasa rako kuprovaida mukadzi the man said no one is going to resign you, you see my true colors resign awona ndopa uchinyatsoona kala yangu chaichai mari iyoyo tiri kutoida iri kutibatsira pimba panapa taifanira kuve nevarume vanofanira kuti

Hora. Zvakatanga na mhaya akandirumira nemhiripiri. Hora. Yo yo yo.
Hora. There's a God K. Pa God K TV, right? Your new favorite channel. Guys, have you ever realized kuti ukashanda 15 years pamba pane pakatongonyararwa paine runyararo but mukadzi akangoshanda 15 days laini rese rinoswera razviziva kana baba vakakumbirwa upfu anotonyima muzita rako kuti ha mazuva ano atina upfu zvinhu zvakatiomera a ah, ko mazuva ano baba ipano havasi kushanda ka ndine ndiri kutongoenda kubasa ka saka nhasi guys i have came up with a, a compilation of videos prophet makandiwa evangelist marufu apostle chiwenga nevamwewo vanhu vakawanda wanda vari kuisawo maideas avo pa this video for us to be able to come up with a solution so nyaya inenge ichitaurwa apapa mukadzi anoshanda here kana mukadzi ashanda anoshanda svika papi kana mukadzi anga achishanda whats the way forward so without wasting much time guys ka please kana usina kusubscribe subscribe panapa follow me on facebook handiitika

Thank you for this opportunity. I strongly believe kuti I wish dai madzimai ese aine wisdom yanaona pana mama Makandiwa. Eh, ndiye kuti udii? What, what is the wisdom pane that you observe? Wisdom yataurwa na mama pane element yawataura yena vanabatanidza nemharidzo yanyanaitira nezuro uh, titled breaking generational cases. There's wisdom There's a that part yamakamenshina muchiti hakuna kutambura kuri permanent everything has got an expiry period mama vachibva vazvitsinhira vachiti zvine zvakuda mukadzi ane wisdom kuti this is just a phase it then requires a woman with wisdom to see that this is just a phase
panenge pagara patokanganisika i was saying that already the mistake has been made kuti mai ndo vaakuita vatora maresponsibilities Aa baba. The wife is taking on the responsibilities so of her husband. So it comes to the two of them now. Knowing whether this is just a phase that is passing. kuti zviri kuitika kumurume wako izvi oh, haasi kuzoramba akadaro so if you are

mangwana munhu mumwe chete iyeyu Tomorrow, the same person ndiye anenge akuita se akuita take care of the family will be the one guys i would like to admit guys hava makandi wavari kudya nerifa wakomana hamukadzi akanaka guys this woman is so beautiful calm and wise habhabhauke haana kana dzungu like vamwe ana mai mfundisi vatinozoona yeye

It's not just coming out of my head. Go and do your research. ende nyika yako zvino izvi yaanana dread ma amoza magame akuita nenyika because isu tiri kusiya principle yamwari tichiteera mafeminist mafeminist ndiwo ari kuti vakadzi vedu ngaende kumabasa vakawanda tiri kuchengeta na vakadzi panavo mukadzi wakaenda kubasa ndiye anotambira kupfuura iwewe hauna chauinacho Tarisa murume ari pedyo newe woti wanyarara ka. Unoda kuudzwa uzi chii? Unoda kuudzwa unochengetwa nemukadzi because mukadzi by creation is a natural akanzi mubatsiri wako so he must nature you because mukadzi iye pakusikwa kwake inatural anofanira kunature saka uchiona vakadzi vasina kuroora vasina kuroorwa ane something chaanoswera achinecha zaidha ane kambwa kaanofamba nako ndoko anenge achitariseka ko achikafidha zenechara saka mukadzi akaswera nemurume waanoswera naye anoswera achida kunecha murume iyeye pane waanoti bosi uya bosi ane simba wakadzi wanda pawa wanda femu wanoswera achimunecha akamuona kole yakadai ati shefu achimugadzira
what is happening now is we are dealing with the children now that are raised in single parents houses we deal with these marriages every day uchititaurira izvezvi izvi kuti ndawana basa kuuk mwoyo wedu unorwadza kuti dai mwari mukabatsira mwana uyu nemukadzi eh. wake vakasarambana nekuda kwezvaaita izvi sezviri kuita vamwe the european culture is so wayward yeah.
women are lured to live a life that is not african exactly. they start disrespecting their husbands and they start to demand freedom that they did not exercise when they were in Africa. The men resist and then they divorce. Zvino zvinenge zvinodaro kumadzimai mazhinji kuti It seems like it can happen that way with many women. Ndakakutsanangurirai kuti uka We explained that ukafainichunwa if you are fine tuned

in the house that they're supposed to do out of vanotanga love, kunzwa kuremerwa nayo they start to feel burdened by it. kunzi ndo zvamunongofunga chete izvozvi That this is all you think about.
ini papa handipo zvangu ipa I, I'm not involved in that one. According to scripture, The role of a woman is to keep the home and not to go to work. Going to work must be a choice, not an imperative based on economic situations. Uchitadzi ikorovi. Mafeminist ndiwo anoti vakadzi vaende kumabasa. It is not God's order kuti mukadzi aende kubasa. Kana mukadzi achida kuenda kubasa anoswera newe pabasa rako. Iwe haudi kufunga. saka usingarite vhangeri ndasangana pakati hanzi i bring something on the table you bring something on the table zvakaitika eh. upi izvo hapana bring something on the table ibasa rako kuprovhaida mukadzi i had a counseling session in 2017 the woman said to her husband i'm tired of working i want to resign and the husband said you, you will not resign and the woman yeah. said

Ndikati aa dzimwe nguva anenge achiziva mareactions aunowanzoita saka anoshandisa language iri broad kuti ndaneta nekushanda mm. ndakuda kuzorora mm. nyaya yacho kuipedza ndeyekuti izvo so the conclusion is munhu bvuma kuti izvi izvi ndazvitadza you should be able to accept where you have failed.
Where, where you said in the beginning.
unofanira kunge wakatongorora taifanira kuve nevarume vanofanira kuti haa ini ndatadza ndasaraitazviite
ndofirapo munhu wechirume unofirapo ezvi tine mumwe ari kugara mumba magogo vakatenga imba kuotafoso gogo iva vakauya kuchechi iye haana pekugara kwaakuvhevhetedza gogo vaive kwaakugara imomo kwaakuda kuvhiringidza gogo ava kuti vabude muchechi iye agare mumba magogo ava mahara murume mukuru ah. Zvese zvaari kutaura kuti vhangeri rarasika kuda kugara mumba mechembere iri kushanda. Iye nagogo ava, gogo ava vanitori vakuru kumudarika. Iye haana imba, haana stand. Ari kugara mumba magogo. Gogo vacho vasati varitaya, vari kushanda. Iye akaritaya. Haana imba asi akaritaya. Why are there many divorces now? It's because murume vakuseni anobuda achienda uko kunoswera nemumwe murume ane vision yake eh. iye haana vision kweta mukadzi wako anobuda achinoswera ari pavision yemumwe murume asiri murume wake vana vanosara nemusikana webasa akawanikwa pawhatsapp tiri kutsvaga wamusikana webasa zvonzi pane mwe wekubudiriro odziye ngawe musikana uyu anoona pornography wana wako akagarawo nemamuvi egay anenge achiona kamwana kako karawo wachioneswa nasisi hanzi mai wari kubasa mai wari kuswera wanemwe murume ari kuwapfimba iwe uri swera navamwe vakadzi vari ikoko vari kukutemta vachiti hanzi handsome man ichichi uri gentleman already this is a broken family saka mwari paakasika adam naife akavapa clear instruction kana muri mugarden muno musaparadzana pane murume ndo pane mukadzi exactly vakadzi havana kusikira kuita mabasa vakadzi vakasikirwa kuchengeta misha nekuzvara vana wana baba wenyu vanga vakangwara ndosaka vakachembedzana iwo wanzwa nekutarisa foni izvo tore foni yako jana kutaura neiwapo uri stoka ndomararamiro ako iwo imbondipawo unge usiri wakutarisa uri stoka because hautruste kwaanoswera ende unongofunga kuti achandipandukira those who have wives who go to work

but she's going to say no until her breaking point mm. Mm. Mm. pese panodzoka mukadzi wako kubasa akasvika pamba akati ndasvika iwe unenge uchiri kubasa kuti ded ndakumba unofanirwa kumupa a hero welcome welcome back home my wife you have fought a, a good fight you have kept the faith

atinga iri nyoka neka iyo iripo It's true, Amai, there are vultures there. And they, they, they pretend to be like, they, they put you in a position yekuti vano- iwe unofunga kuti pamwe dai wanga uri married kwavari ungadai usiri kuuya kubasa. yes Eh. yes ivo Eh. vanogona kuchengeta kupfuura murume wako

anoda kuti ukasvika kumba wosoka makumbo ako mutub woisa mabathing salts iwe unenge uchigezera mubhavamwanamdiki
and you know now tiri kurarama ine generation where sex has been modified bonde riri kuita sekuti kune kwariri kuitwa zviri nani kupfuura mumba mako kune wari kuri advertiser ende varume vakawanda iko zvino even muchechi wahakira mweya chipfambi nekusatendeka ndowawa upenyu hwedu because Bhuku raProverbs rinoti mukadzi, Proverbs 9 inoti mukadzi akaipa anopupira, anogara pamuso weguta achideedzera pano anopfuura achiti pfuura nepano, nekuti mvura yakabiwa inonaka, stolen waters are sweet, chingwa chinodyiwa pakawanda chinotapira. Bonde rekuita usiri mumba mako uchirwa newamwe wakadzi roita sokunge radirwa shuga saka nyika iri kuadvertisa zvinhu izvi now maprinciples edu atinofanira kuti uphold is adventist have also fallen why do we have many weak people now many mm. weak men inini contribution yangu ndeyekuti munhu wemurume autoshayi basa You cannot fail to find something to do. basa kuti uriritire mhuri yako. You can't fail yes. to find something to do to look after your family. Kana uine degree rako nyika yakaoma risingashandi. If your degree is difficult, woenda wonotsva kwete kuda kutsanangurira mukadzi kuti nyika yakaoma
mukadzi wako
shaya hope Mirai, mirai.
Holai, holai. Hold on, hold on, hold on. Izi baba haadzimirwa maiki. Imbomirai, imbomirai, Oh, oh, imbomirai, oh. imbomirai, imbomirai. Hold on, hold Anga on. kuenda ibasa nevhakeri. rako kuprovaida mukadzi ari pamba achidya achiswera achiona vana vako zvavanoona patv zvavano ndiye anoona achimaneja wana achivaisa pfungwa dzako ndoti wana wangu waziye mavhesi shamwari mangwana wadzidze ndoda kuzoona vakudzoka manheru oti vana tanaka vakuziva mavhesi imboitirai dede wauya koti unosvika pamana 6 wakupi haa pakaipa traffic fanobika sadza watoburirwa uri kubikira mukadzi hatazamurumari kuti unoti wakadzuka era chakwari yangu hanzi mai wachiri kubasa wakabirwa wane mushikashika wakadzvinyirwa nemamamafiya mushikashika imo wakabatwa pane chiri kutesa roko chiti eh, pane perecha mana chichiguma chibata zvidya zvemukati zvakatsvukira hawatambi hausataona mavhidhio anobudaka nemabhazi aya nguva yemazupwe kune wakomana unongomira kwamashure kukadza wako achidai wachiguma zvawo achitonzwa ari ipapa munda womurume uyu
Tomora.
Tata ari pedyo nekuti nhasi uri pataiti mani. Haupa bude. Ndaichiedza kutaura kuti murume. I was trying to say that a man. Sumuka ushande.
Must stand and work. Zvekuti murume haufanira kumbowanikwa uchitaura kuti hakuna basa. A man must never be said. Nekuti kuziva kwandineta inini pese pane basa. There is no work. Asi kuda kuti iwe ndione uchida kuchuza zvichienderana pamwe nekudzidza kwawakaita because there is always work but you might become very picky about what you want to do based on your education kana nyika yakaoma ita zvinomboitika panguva iyoyo kuti uchengete if the world is difficult then do what is practical at that time to look after your family makataura imi baba mukati zvakanzi inda unoverenga padombo muchitsanangura nyaya yekuda mukadzi mukadzi anotoziva rudo nekuchengetwa

Nhai mukoma. My brother.
Saka murume ah. iyeye kana asara pamba. When such a man has now stayed at home. Zvakaipa here? Is it bad?
Is it wrong? Akachi for him tsvairawo pamba. To also sweep the house.
Osuka ndiro obika. To wash the dishes to cook the food.

ibva pamwe ungatomuke wotoinda hako amuda pamba enda mari inokuwana uri muhasu okay so guys Uh, this is it for today you just tell me what you think ndatrya kucompila mavideos iyayo kuti ndikupei uh, solution to how you can deal with these personal life issues amune muchisangana nawo it's your boy god care pagod care tv please do subscribe guys i see you on the next video mazimbo ndokudai zvisingaite ndimi varungu vangu ndimi varungu vangu so whatever you want is whatever i do